Salam dostlar! Bu gün size türkmenleriň Okly taýpasyndan bolan Aba serdaryň gozgalaňy hakynda wideo taýýarladym. Eger bu wideo göwnüňize ýarasa, laýk goýup, paýlaşmagy ýatdan çykarmaň! On altynjy asyrda Etrek Gürgen sebitlerinde ýaşap geçen batyrgaý, edermen, türkmen serkerdesi bolan Aba serdar türkmenleriň Okly taýpasynyň baştutany bolupdyr. Aba serdar türkmen taryhynda Aba serdaryň gozgalaň ady bilen belli bolan halk gozgalaňyna edermen serkerde hökmünde ýolbaşçylyk edipdir. Abbas serdaryň ýaşan ýyllary türkmen halkynyň durmuşynda iň kyn döwürleri bolupdyr. On altynjy asyrda türkmenleriň ýaşaýan ýerlerini günorta tarapynda Eýrandaky Sefewi döwleti, gündogarynda bolsa Buhara emirligi, demirgazygynda Horezm ýa-da Hywa hanlygy eýeçilik edýärdi. Bu döwletleriň aralygynda ýarym erkin türkmen taýpalary ýaşapdyrlar. Olar esasan hem ekerançylyk we maldarçylyk bilen meşgullanypdyrlar. Eýran şalary, Buhara emirleri, Hywa hanlary türkmenleri yzygiderli talapdyrlar. Olar özlerini gutarnykly tabyn edip, salgyt töleýän ilatyň sanyny artdyrmak isläpdirler. Galyberse-de, türkmen ýigitlerinden öz goşunlarynda gulluk etdirjek bolupdyrlar. Umuman aýdylanda, daşky duşmanlar türkmenleriň ýaşaýan ýerlerini wagtal-wagtal çozuş edip, talaňçylyk ýa-da alamançylyk bilen tapan-tupanlaryny ýygnap, küren-küren obalary tozduryp, küle çöwrüp gidýär ekenler. Daşky duşmanlara garşy göreşmek aňsat bolmasa-da, ýöne bu hiç başaryp bolmajak iş hem däldi. Esasy zat, Agzybir we jebis bolup, bir güýçli serdaryň töwereginde jemlenmek gerekdi. On altynjy asyrda Uzboýuň suwunyň azalmagy bilen türkmen taýpalary ýuwaş-ýuwaşdan günorta tarap süýşüp ugrapdyrlar. Netijede, Etrek Gürgen sähralarynda Gökleň, Okle, Eýmir taýpalaryndan ybarat bolan türkmen toparlary emele gelipdir. Etrek Gürgen sebitlerinde gaýduwsyz türkmen ýigitleri Aba serdaryň serkerdeliginde eýran basybalyjylaryna garşy göreş alyp barypdyrlar. San taýdan ençeme esse agdyklyk edýän duşman leşgerlerini birnäçe gezek ýeňse berip gaçmaga mejbur edipdirler. Şol döwürler salgytlaryň çendenaşa köplügi, üstesine-de Salgyt toplaýjylaryň kezzapçylykly eden-etdilikleri, salgyt tölemäge ýagdaýy bolmadyk garyp-pukaralaryň arasynda uly närazylyk döredipdir. Aba serdaryň gozgalaňy hem şeýleräk ýagdaýda başlaýar. Günlerde bir gün Eýran şasynyň salgyt toplaýjylary Etrek ürgen boýlaryna gelende, Aba serdar halkyň öňüne çykyp, salgyt toplaýjylaryň baştutany Şatyr begiň kellesini alýar. Şondan soň gozgalaň bütin türkmen obalaryny gurşap alypdyr hem-de Astrabadyň käbir beýleki sebitlerine hem aralaşypdyr. Bu ýerlerdäki eýran häkimiýetleri gaçyp gitmäge mejbur bolupdyrlar. Astrabadyň hany Keçel Şahberdi öz garyndaşy Şatyr begiň öldürilendigini eşiden badyna gahar-gazaba münüp, bir müň bäş ýüz ellinji ýylda baş göteren türkmenlere jeza bermek üçin, Etrek Gürgen türkmenleriň üstüne ýöriş edipdir. Şol wagt Abbas serdaryň eýeçiliginde bary-ýogy kyrka golaý atly-ýaragly ýigit bolupdyr. Abbas serdar ýaşulularyň maslahaty bilen goňşy tire-taýpalardan ýardam talap etýär. Abbas serdar aýal-gyzlary, çagalary we garry adamlary Garaguma tarap ýollaýar. Abbas serdara gökleňlerden we eýmirlerden hem kömek gelip ýetipdir. Bir müň bäş ýüz ellinji ýylda bolan söweşde Aba serdar öz ýigitleri bilen duşmana berk gaýtawul berýär. Şeýle güýç bilen türkmenler eýran goşunlaryny çym-pytrak edip, olary gaçmaga mejbur edýärler. Hem-de Astrabadyň hanyny bolsa ýesir alyp, başyndan jyda düşüripdirler. Söweşiň netijesinde bu ýerde ýaşaýan türkmen taýpalary Erkana, azat ýaşap başlapdyrlar. Bir müň bäş ýüz elli dördünji ýylda Tahmasp şah birinji sekiz ýüz müň adamly goşun bilen Aba serdaryň üstüne hüjüm edýär. Aba serdar bolsa Eýran bilen ozaldan hem urşup gelýän Ürgenç we Durun welaýatlarynyň hökümdary Aly soltan bilen ylalaşyk baglaşyp, Eýran şasyna garşy çykyş edýär. Türkmen-özbek bileleşigi Etregiň boýunda bolup geçen gazaply söweşde gyzylbaşlary derbi-dagyn edipdirler. Eýran taryhçysy Iskender Morjiniň ýazmagyna görä, şondan soňra Aba serdar Etrek gürgen türkmen iliniň hakyky we ýeke-täk özygtyýarly serdaryna öwrülipdir. Eýran şasynyň ýakyn adamlaryndan biri bolan taryhçy Hasan I Rumliniň sözlerine görä, Tahmasp şa bir müň bäş ýüz elli ýedinji ýylda-da atly serbazlaryny Abbas serdaryň üstüne iberýär. On iki müň eýran goşunyna garşy iki müňi türkmen, üç müňi özbek ýigitleri söweş edýärler. Bu söweşde Abbas serdar gökleňleriň däli tiresinden bolan Garagoç batyryň Üç ýüz sany ýüwrük atlysyny bukawda saklaýar we özi bolsa özbek serdary Al Soltan bilen eýran goşunlarynyň garşysyna çykýar. Aba serdar bolsa sag tarapdan hüjüm edip, uly zarba uran wagty Al Soltanyň goşunlary hem ýetip gelýär. Soňra gyzylbaşlar masgara bolup gaçmaga başlaýarlar. Şondan soňra birnäçe ýyllap eýranlylar, ýagny Sefewi döwletiniň goşunlary türkmenlere ýanaşyp bilmeýärler. Hem-de ilat hiç bir ýerde salgyt tölemändir. Bu wakalardan soňra eýran tarapy güýç bilen ýeňip bolmajagyna göz ýetirip, hilegärlik edýär. Ylalaşyga görä, ilki bilen Aba serdara eýranyň belli serdarlarynyň gyzyny berýärler. Gelniň hyzmatçysy edip-de dört-bäş eýranly ýigidi türkmenleriň arasyna iberilýär. Takmynan bir müň bäş ýüz altmyş dördünji ýylda iberilen gyzyň goragçylary dildüwşük gurnap, Aba serdary gije ýatyrka öldürýärler. Onuň kellesini bolsa Astrabat häkimine sowgat hökmünde getirip berýärler. Aba serdaryň ömür tanapy pajygaly ýagdaýda kesilse-de, Astrabat ülkesinde türkmenleriň täsiri güýçli bolupdyr. Eýran häkimiýetleri olaryň içerik işine gatyşyp hem-de salgyt salyp bilmändirler. Bu ýerde ýaşaýan türkmenleriň erkanalygy on altynjy asyryň ýetmişinji ýyllaryna çenli, ýagny Apbas I-niň patyşalyk eden döwrüne çenli dowam edipdir. Sözümizi jemläp aýtsak, türkmen halky şol döwürlerde hem san taýdan ep-esli az bolsa-da, agzybir bolup, daşky duşmanlary ýeňmegiň hötdesinden gelipdir. Aba serdaryň gozgalaňy hem türkmen taryhynda örän uly ähmiýete eýe bolupdyr. Ol ömrüniň ýedi ýylyny söweşip geçirip, sefewi gyzylbaşlaryny ýeňmegi başarypdyr. Häzirki türkmeniň ýaş nesilleri hem ata-babalarymyzyň bu topraklary goramak üçin niçe ganlar dökendiklerini ýatdan çykarmaly däldirler. Hawa dostlar, bu günki wideomyz şundan ybarat. Hoş, sag boluň, saglykda görşeliň!